Hudaýyň dostlarynyň biri aýdypdyr, Uka gitjek bolup, kellämi ýassykda goýamda-da, yşk bilen, mähebbet bilen ýatýan, kellämi ýassykda goýup, uka gitjek bolamda-da, Eý, men ýatsam, Hudaý menden razy bolar. Näme ukymy alsam, işdäp turamda, ybadatym ýerine ýetirerin. Hatda uka gitjek bolamda-da, yşk, mähebbet bilen ýatýan diýipdir. We şondan-da Hudaýyň razyçylygyny isleýän eýnihi namaz okaýjak bolanda niýet etişim ýaly. Adam namaz okaýanda nagadyr Hudaýdan razyçylygyny isleýä, ukymdan-da şo jire isleýän diýipdir-de. Ýagny ukymdan-da Hudaýyň razyçylygyny isleýän diýipdir.

Oňam işdäp turamda işime ýararyn, ybadatyma ýararyn. Hulasa, gowulyga ýararyn. Namazdan sogap tamam bolşy ýaly, ukymdan-da sogap tamaly bolup ýatýan diýipdir-de. Äý, mundan aňyrda gürrüň aýdyp ömürler, mysal aýdyp bermeliler indi. Ukymdan-da sogap tama bolýan diýipdir. Näme diýip, niýetimde yşk bar-da diýipdir. Muňa diýýärler yhlas. Wah bide ýürekde aýlanýada. Men jan yhlasym ýar ýanynda bellida. Bi yhlas ýürek bagryň dabi. Ýürek bagryň çyny bilen bolýarlykda. Diňläň bir yhlas barada gysgajyk mana aýdaýyn. Şu giňlikde yhlasyň manasy haşa. Ýani bir adam namaz okaýa. Namaz okyýsam, men dünýede, ahyratda Hudaýyň rahmatynyň eteginde bolaryn, o hem şu dünýede bir tohar meriçilikden galaryn, ahyratda-da Hudaý maňa sogap berer. Bi yhlasyň bir manasy. Gowja düşünmeli din ylmy haby. Ýene bir manasy bar, Namaz okasam, Hudaý meni şu dünýede äpetlerden saklar diýip ýadynda ýok. Hä, Hudaý jan buýrupdyr, men okysam, meni azap-jähennemden Hudaý alyp galar. Bir-de yhlas, bir-de şerigatda işgäli ýok. Emma bularyň ikisinden-de saýhallyrk bir yhlas bar. Başga-da bir yhlas bar, ol Hudaýyň dostlarynda bolýarmyşdyk. Sen-de şolardan ýüregiňe al. O näme? A sen şu ybadata, namaza duranda, ýa araza tutanda, ýa bir bendäk ýagşylyk edende, Hudaý menden hoş bolar diýip etýä. Başga zatlar seniň ýadyňa-da düşenok. Doga etýä ki bärde, Hudaýa, maňa jennet nesip et, Hudaýa, meni azabyňdan sakla. O doga etýä, Alladan dileýä, ol özbaşyna gürrüň. Ýöne şol işi edende, Hudaý menden razy bolsun diýip etýä-de. Hudaýyň, Hudaýyň beraberinde Men bendi diýip etýär-de. Hudaý meň Rabbym-da, Men yşk etýän, Men yftyhar etýän, Men Hudaýymy hoş etýän diýip özi begenip etýär. Ine bide bir yhlas bar. Bir yhlas bar, sogap ýadynda bar. Bir yhlas bar, şu dünýede-de sogap ýadynda bar, ahyretde-de sogap ýadynda bar. Emma ýene bir yhlas bar, sogap ýadynda ýok. Men şu etýän işimde Hudaý hoşdur menden diýip. we beter yhlasda. Ýöne üçüsi-de şerigat yhlasynyň içinde, tarykat yhlasynyň içinde, üçüsi-de bar zatda. Sen din manasynda, sogabynda saklaýan zatda. Diňlemeň mysalyny Allanyň dostlarynyň birinden. Hudaýyň dostlarynyň birinden diňle bi meýdany. Yhlas meýdanynda. Suwda ýüzüm uran ýanak, Suwlarda şina uran ýanak, Adamlar ýanak, Yhlas meýdanynda Gadam-gadam adamlardan diňle. Hudaý bilen aralarynda Niçe başarsala dur etjek, Hudaý bilen aralaryn saf etjek adamlardan diňle. Biziň mezhep başymyz Ymamy Agzam Ebu Hanifäň ussatlarynyň döwründe bir adam barmyş dik. Mezhep başymyz Ymam Ebu Hanifäň ussatlarynyň döwründe. Oňa Ymam Muhammed ibn Wasi' diýýärler. Beýik ynsan öwliýalaň birimiş. Häzir gürrüňini aýtmakam gysgaja şony tandaýyn, diňleň.

Allanyň nury tökülýän adamlaryň ýüzüni gözläňde Hudaý görünýär diýipdir. Kezälike wujuhu erbabit tejelli ýura fi safwiha Allahul azim. Hudaýyň nury, Allanyň nury tökülýän adamlaryň ýüzüni gözläňde diýipdir, Hudaýyň nury görünýär, Hudaýyň rahmaty görünýär diýipdir. Gün gün aýna düşende, Ýa Gün suwa düşende, suwy gözläňde Gün görünişi ýalyk, olaňda ýüzüni gözläňde Hudaý görünýär diýipdir. Hudaý ýadyňa düşýär, Allanyň nury görünýär diýipdir. Şol adamlardanmyşdyk Muhammet ibn Wasi'a. Sen oň yhlas gürrüňi näme gürrüň mady? Diňle. Ah sahibtu Muhammet ibn Wasi'a min Mekketel Mukarrama ilel Basra, fekane leýl ejma' yusalli. Jalisan ýumi bi ra'sihi iman, we kana ýa'muru al-hadi an ýekuna halfa, we ýerfa' sawtahu hatta la ýuftana lah. Biri aýdýar, men taryhda aýdýar, şoň menen ýoldaş boldum, Mekge-i Mükerremeden gaýtdyk tä Basra gelýänçä. O hem gije boldy. Gije-de ýol ýörýärdi, howa salkyn bolýar-da. Diýeli gelýäs, diýe bilen. Şatar, diýe bilen gelýäs, diýýär. Bu hem gadym, gadym zamanda diýeli kerwen bilen gaýdylýar, uzak ýollary gidilýär-de, şonda bir sesi gaty jarç adam diýeliň arasynda gygyryp-gygyryp käde goşgy okýanmyşdykle. O hem diýeli bireme ýadamaz ýaly.

Ohoň, ýaňky Muhammet ibn Wasyga şo jarçyny, şo gygyrýan adamy öz arkasynda, şo öz ýakynragynda goýýarmyş. Ştadan gygyr we düýeler diýermiş. Näme üçin? O gygyryp başlanda garaňkyň içinde gije bir düýesiniň üstünde ha. Allahu ekber. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. Kellesi bilen ima edip nefil namaza durýarmyşdyk da. O jarçy gygyrýan adamdy öz ýanyna goýýarmyşdyk. Tä hiç kim şul adam namaz okýandyr diýmer ýalyla. Şu gygyryp duran, goş okyp gygyryp duranyň ýanyna kim namaz okajak diýjek da. Gygyrýan aýtýarmyşdyk, şu meň ýandan gygyrdy git diýermişdik. Oňa gygyryp başlaýamyşdyk-da goşgusyny, öo, kerweniň hemme ýerine deňeç çilip duran bir jarçy adam-da o. O gygyryp başlandan derrew bir diýäň üstünde ima bilen, ima bilen diýýäni kellesi bilen, Allahü ekber. Bir maryz adamlar okyýmyýämi? Nefil namazy diýäň üstünde, maşynyň üstünde, motoryň üstünde-de okap bolýar-da, nefil namaz giňeşik meselesi. O gygyrmaga durandan, Allahü ekber.

Öz yşkyna ýol tapmak. Hala biri namaz namaz okamadan Allaha şin özüne ýol açylypdyr nefil namaz. Hala bir adamlar Kurany Kerimiden ýollar açylypdyr. Bir adamlar zikirler bilen, bir adamlar salawat şerifler bilen her ýagdaýdan saňa açyldy şony göýberme.